efallai bod rhai ohonoch chi wedi yym clywed rhywbeth am y capel yn y cyfryngau dros y flwyddyn ddiwethaf, ond wna i wna i ddechrau o'r dechrau rhag ofn bod chi ddim. A ie, mae fel... yym dwi'n teimlo gallwn ni fynd ar Mastermind Cymru am Capel Rhondda ar y dyddiau yma, felly os ydw i'n siarad gormod a chi'n diflasu, plis stopiwch fi. Yym so ie, Capel Rhondda, dwi wedi yym ceisio cyfieithu yr hyn dywedodd Songs of Praise pan um, roedd Papa Rhondda wedi ymddangos ar Songs of Praise ar ddydd Gwyl Dewi eleni a dywedon nhw um, y capel a chiboedd gan Emin Dawn, the, the chapel that was saved by a hymn ac um, roedd yn hyfryd bod ar Songs of Praise, roeddwn ni'n eitha cyffroes am y peth Ond mewn ffordd, doedd e ddim beth oeddwn i'n disgwyl, achos dwi'n credu y stori oedd, "w, roedd y capel yma yn mynd i gael ei golli, ond nawr mae mae wedi cael ei yym adfer, ble mae popeth yn iawn". A dyna sut wnaethon nhw adrodd yr hanes, ond wrth gwrs, yym fel mae llawer ohonoch chi'n gwybod, pennod un mewn nofel hir yym yw'r pwynt ni 'di cyrraedd hyd yn hyn. Yym. ie, dwi ddim yn siŵr os dach chi eisiau symud ymlaen, Iolo, a... Ie, so jyst ychydig o hanes am y capel. So, mae'r capel yn mewn pentref o'r enw Trehopcyn, lle ces i fy magu a lle mae fy rhieni yn byw o hyd, a dwi mond pum milltir i ffwrdd. Um, mae capel ar y safle ers 1852 yym a fel mae'n dweud fan hyn cafodd ei adeil- ailadeiladu yy yn fwy yn 1885, Capel y Bedyddwyr yym a wedyn fel dach chi'n gweld yn y llun cafodd ysgoldy ei ychwanegu yn 1915 yym A y rheswm mae... dwi'n credu y rheswm cawsom ni ymateb arbennig o dda i'n ymgyrch oedd yym oherwydd yr emyn dw'n eiconig, Cwm Rhondda neu Bread of Heaven. Yym y stori yw, cafodd yr emyn dw'n ei ganu yna am y tro cyntaf yym ym mis Tachwedd 1917, yym, a ma'r stori yn dweud cafodd yr emyn dôn ei ganu ar yr organ bîb newydd gan John Hughes ei hun, y dyn yym cyfansoddodd yr emyn dôn. Yym ond yr hyn sy'n ddiddorol yym ar y National Organ Register, cafodd yr organ ei gofrestru yn 1918. Felly, ni ddim yn siŵr. Ni'n dechrau meddwl, oedd y Gymanfa Ganu yn 1917 i godi arian ar gyfer yr organ bîb bîb newydd efallai. Ni ni ddim cant y cant yn sicr. Yym, ie, so dyma ni. Yym, so ie, yr... es i Ie, dyna dyna'r capel, a wna i fynd ymlaen i sôn ychydig am yr ymgyrch nawr, so os ydych chi'n symud ymlaen. Yym, so ie, dyma hanes ddiweddar Capel Rhondda. Yym, yn drist iawn, caiwyd y capel ym mis Rhagfyr yym dau- 2024. Roedd y cynulleidfaoedd yn fach iawn erbyn 'ny. Fi'n credu roedd y rhan fwyaf ohonyn nhw yn eu wythdegau. Yym, a ma' mae llaw- mae angen llawer o waith trwsio ac adfer ar y ar y capel. Yym, y cwpl oedd yn edrych ar ôl y capel wedi bod yn edrych ar ôl y capel ers pedwar deg o flynyddoedd, a dros y blynyddoedd dwi'n credu roedden nhw wedi gwneud llawer o waith A doedd dim egni 'da nhw i barhau, doedden nhw ddim yn teimlo bod cefnogaeth, yym, felly yn drist iawn caewyd y capel. Yym, gwelais i yym ym mis Mai bod y capel ar werth, ac er bo' fi ddim yn berson gyda ffydd cryf, a er bod dim cysylltiad cryf 'da'r capel, dwi'n credu es i i'r ysgol Sul yna am gyfnod byr pan ro'n i'n pan ro'n i'n blentyn, ond ro'n i'n teimlo bo' fi ddim eisiau'r capel 'ma i gael ei werthu, i gael ei golli gan y gymuned. Felly es i weld y capel, yym, a ro'n i'n siarad â llawer o bobl, yn yn trio meddwl, wel, s- beth allwn ni wneud, sut allwn ni achub y capel? A r- roedd y rhan fwyaf o bobl yn dweud, wel, mae'n digwydd i gapeli, you know, ym mhob man, does dim byd ni'n gallu wneud. Yym, you know, bydd angen cymaint o arian i achub y capel. Felly, mewn ffordd, yym, yn drist iawn, wnes i roi lan, a doeddwn i doeddwn i ddim yn bwriadu gwneud unrhyw beth, achos ro'n i'n teimlo, wel, does dim eg- you know does dim digon o amser 'da fi, does dim arbenigedd, ac yn sicr does dim arian 'da fi. Felly, mewn ffordd, wnes i rhoi ffidil yn y to. Yym a wedyn mis Gorffennaf, derbyniais i e-bost gan yym pobl oedd yn gwerthu'r capel, achos bo' fi wedi mynd i weld e yn y lle cyntaf, yn dweud, reit, mae angen i bawb sydd â diddordeb prynu'r capel yym cyflwyno yym cais erbyn dydd Gwener. Felly ar y ar y nos Fawrth, unwaith eto ro'n i'n yym gyrru heibio'r capel, a ro'n i'n edrych lan yn meddwl, "o, erbyn yr wythnos nesa, falle bydd arwydd lan fan'na yn dweud gwerthwyd." You know, mae mae mor drist. Ges i gerdded fy nghi, a dwi'n credu ro'n i'n dechrau meddwl. A wedyn ar y ffordd nôl, stopiais i tu allan i'r capel, tynais i gwpl o luniau, a rhoddais i yym rhywbeth ar Facebook y noson yna. he- you know, ddim ddim yn meddwl gormod, ond jyst yn teimlo, wel, o leia dwi'n rhannu fy mhryderon, achos dywedais i rywbeth fel, ydy unrhyw beth ar- ydy unrhywun arall yn teimlo mor drist â fi i weld hynny? So fel arfer dwi'n trio ysgrifennu yn ddwyieithog ar Facebook, ond y noson 'na dwi'n credu ysgrifennes i eitha lot yn Saesneg a wedyn crynodeb yn Gymraeg. Diwrnod wedyn, dyma yym bbc Cymru yn cysylltu â fi, yn gofyn i fi siarad â nhw, a wedyn wnaeth pethau newid a dywedon nhw "ydyn ni'n gallu cyfweld â chi gyda chamera tu allan i'r capel?" Felly cytunais i, ac i fod yn onest fyddwn i ddim fel arfer yn cytuno i rywbeth fel 'na, ond cytunais i, ac o fan'na wnaeth pethau jyst symud mor gyflym yym. ar ôl cael cyfweliad gyda bbc Cymru, wedyn roedd rhywbeth digwydd ar bbc Wales, um, post prynhawn, dechreuais i um, crowdfunder, a dwi'n credu erbyn y dydd pan ddechreuais i'r crowdfunder, dywedais i mae gyda ni 36 awr i godi bron 50,000 o bunnoedd, felly doedd e ddim yn, yn teimlo fel you know, byddwn ni'n llwyddiannus. Um, ond Penderfynodd y Undeb y Bedyddwyr rhoi ychydig mwy o amser i mi. Dwi'n credu erbyn y dydd Gwener roeddwn i wedi codi 5,000 o bunnoedd, so aeth nhw gytuno i roi ychydig mwy o amser i ni i godi'r yym arian oedd angen. Ar y dydd Sadwrn yym cawson ni wahoddiad i fynd ar yym Radio Pedwar, rhaglen Today. O, roedd yr ymateb yn anhygoel. Um, dwi ddim yn siŵr os dwi'n gwybod sut i esbonio fe'n Gymraeg, ond dwi wastad yn dweud, ar ôl y rhaglen, um, edrychais i ar y crowdfunder yn meddwl, o, tybed ydy unrhyw un wedi cyfrannu? A roedd e fel gwylio rhywun yn ennill jac pot a'r yym slot machine neu rywbeth, roedd yr arian jyst yn mynd i fyny ac i fyny, a mewn diwrnod cawson ni yym 11,000 o bunnoedd gan gwrandawyr Radio Pedwar. Yym so ie, dyma ni. So o fewn deg diwrnod, dwi'n credu, roeddwn ni wedi llwyddo i godi digon o arian, roedd yym rhoddion o'r byd i gyd, o Patagonia, o yym America, o o'r Al- o'r Almaen, o Norwy, yym a ll- llawer mwy o lefydd dwi ddim yn gallu cofio. Dwi'n credu roedd Michael Sheen 'di ail-drydaru neu rywbeth ar yr hen Twitter. Yym a rhywbeth rili bwys- rhywbeth arall oedd yn rili bwysig, roedd llwyth o gerddorion Cymru wedi cefnogi ni. Cafodd rhywun syniad i ofyn i bawb rhannu, yym dwi'n credu y syniad oedd yym boddi'r cyfryngau cymdeithasol gyda Cwm Rhondda. So roedd pobl fel Gwilym Bowen Rhys, Lleuwen, Al Lewis, yym Gareth Bonello, yym llwyth o bobl wedi yym rhannu fersiwn nhw o Cwm Rhondda ar y cyfryngau cymdeithasol i helpu ni gyda'r ymgyrch. Yym so ar y cyntaf o Awst, dywedodd yym Undeb y Bedyddwyr, mae eich cais wedi cael eich derbyn, llongyfarchiadau. Yym a wedyn mae'n rhaid i fi ddweud, dyna pryd dechreuais i poeni yym achos roedd roedd lot o bobl 'di... o'r gymuned wedi dod i fy nghefnogi gyda'r ymgyrch, ond wedyn pan gyrhaeddais i'r pwynt o ddweud ok so pwy sydd yn you know pwy sy gyda fi nawr wrth i ni symud ymlaen, dim ond un person oedd gyda fi, achos roedd pob person arall gyda project you know roedden nhw'n rhan ohono yn barod, so roedd dau ohonyn ni. Yym, so d- ie, dyma dyma'r yym sut digwyddodd pethau. Ond os ni'n symud ymlaen eto, yym, diolch Iolo. Ie, so dyma dyma lle ydyn ni hyd yn hyn, er bod ni wedi yym gwario'r rhan fwyaf o arian ar brynu'r adeilad. Yym, yr yswiriant oedd yn ddrud iawn, doeddwn i ddim yn gallu credu faint oedd yr yswiriant yn costio. So ymlaen eto. Yym, dyma jyst rhai o'r, yym, sylwadau. Roedd roedd... os os oes amser 'da chi ac, yym, os ydych chi'n teimlo bach yn negyddol am y byd, mae'n werth mynd i'r crowdfunder a darllen rhai o'r sylwadau, achos roedd y sylwadau cawson ni yym gan bobl mor hyfryd. Yym, you know, yn bendant, sylliad i'r emyn dôn oedd y rheswm. Roedd pobl yn cyfrannu, roedd pobl yn trafod y ffaith bod yr emyn dôn 'di cael ei canu mewn yym angladd, mewn priodas, yym roedd pobl o Loegr yn dweud, you know, dwi erioed 'di bod i Gymru, ond roedd fy nhad-cu o'r cymoedd yn wreiddiol, pryd bynnag bydde fe'n clywed Cwm Rhondda bydde fe bydde byddai dagrau yn ei lygaid a phethau fel 'na. So roedd pobl yn teimlo'n rili angerddol bod rhaid i ni achub y capel 'ma. Yym so os ni'n mynd ymlaen. Ie so dyma dyma rhai o'r yym o'r erthyglau oedd yn y yn yr yym papur newydd. Roedd e'n gyfnod cyffrous iawn. Dwi'n credu roeddwn i'n derbyn like tri galwad y dydd gan y cyfryngau a ro'n i'n yym jyst adrenaline a dopamine yn fy nghorff dwi'n credu a ro'n i jyst yn yn mynd gyda fe heb rili meddwl am realiti um, you know, prynu capel. Ond um, yeah, ni, we ni wedi llwyddo i, i ddilyn y camau nesaf oedd yn angen rheidiol. So ymlaen eto. Um, so dyma, diolch beth, yn y, mi, yn y mis aws, dwi'n credu roedd undeb y bydyddwyr yn rili really ddiamynedd. Roedden nhw, you know, roedden nhw eisiau ni symud yn gyflym um, i brynu'r capel. Dwi'n credu roedden nhw'n gobeithio byddwn ni wedi prynu fe you know, cyn diwedd y flwyddyn. Ond roedd rhaid i fi ffeindio um, rhyw o bobl oedd yn fodlon bod yn gyfarwyddwyr. Cawson ni lawer o gymorth gan Cwmpas, um, i, oedd wedi helpu ni benderfynu ba fath o strwythur cyfreithiol i ddewis. Yym, so roedd angen o leia' tri cyfarwyddwr, mae pump 'da ni, so chi'n gallu gweld fi, a mae 'na Rhian arall, Rhian Smith, yym, sydd... wel ma' ma'r mae ei theulu hi gyda chysylltiad gyda Capel Rhondda ers blynyddoedd. Yym, priododd Rhian yn y capel, yym, cafodd ei bydyddio yn y capel. Yym, wedyn... y person ar ei phen ar ei ben ei hun fynna dyna ffrind ysgol Matthew sydd yn bensaer sy'n ddefnyddiol iawn a mae'n yym darlithio darlithydd yym yn Cardiff Met. Yym wedyn mae gyda ni Richard Hugh Morgan sydd yn artist a fe oedd yr un oedd gyda fi o'r o'r dechrau. Roedd e roedd e roedd e'n cefnogol yn ystod yr ymgyrch ac o'r dechrau roedd e'n teimlo dwi eisiau bod yn rhan o hyn. A wedyn y person arall yw rhywun o'r enw Colin Lewis. Yym, cafodd ei fagu yn Nhrehochyn, yym, a mae wedi bod yn llwyddiannus iawn mewn bywyd. Felly, yym, mae'n mae'n ddefnyddiol iawn cael ei gyngor am am pethe busnes, byddwn i'n dweud. Yym, so ie, dyma ni. Ymlaen eto. Yym so dyma dyma ein amcanion. Pan sefydlon ni yym y company limited by guarantee without share capital, dyna beth ydyn ni ar hyn o bryd. Dyma yym dyma beth hoffwn ni wneud. Ni wir eisiau'r Gymraeg i fod yn yn ganolog yym you know, ni'n gobeithio fel fel yym dd- you know dwi'n dwi'n edrych ar ar bobl fel Phil a Liz yng Nghapel Soar ac yy yn yn meddwl you know am beth maen nhw wedi gwneud a does dim gweledigaeth clir 'da ni eto ond ni'n gobeithio y bydd y capel yn yn helpu'r Gymraeg i ffynnu yn y cymoedd. Yym so ni j- ni eisiau you know pwysleisio diwylliant hanes a'r iaith Gymraeg a lle i'r gymuned ni'n gobeithio. Felly os ni'n symud ymlaen eto. Yym so ie dros ers ers i ni gael yr allweddi yn mis yym Chwefror yym dwi'n credu y y prif her yw amser. Yym, dwi'n gweithio i gwmni Golwg yn rhan amser fel swyddog yym prosiect yn Bŵer i Bro yn Rhondda Cynon Taf. Felly, mae gen... mae'n... mae'n hawl 'da fi ddefnyddio ychydig o fy amser gwaith i i wneud yym gwaith ar y capel, ond dim digon i fod yn onest. Yym, a you know pob un o'r cyfarwyddwyr eraill yn wirfoddolwyr ar hyn o bryd. ond ni wedi bod yn gwneud beth ni'n gallu i trio ymgysylltu â'r gymuned, felly yn y lluniau 'ma chi'n gallu gweld cawson ni ymweliad gan yym llysgenhadon y gymuned yym ysgol gynradd Saesneg lleol yym Mae... roedd roedd taith gerdded yn yr ardal a wnaethon nhw ofyn i ymweld â'r capel a wedyn cwpl o o ddynion fan'na sydd â diddordeb yn y yn yr organ bîb yn benodol. A so os ni'n symud ymlaen eto wnaethon ni gynnal diwrnod yym Capel Rhondda a'r Gymraeg lle wnaethon ni wahodd rhai o rhanddeiliaid y Gymraeg yn Rhondda Cynon Taf. Yym a aethon ni o gwmpas y capel a wedyn aethon ni draw i'r clwb criced lle ro'n ni'n gofyn iddyn nhw am adborth, you know, sut allwch chi gefnogi ni, ydych chi'n gallu helpu ni i ffurfio gweledigaeth ar gyfer y capel yn y tymor hir? So roedd hynny yn yn hyfryd. So os ni'n mynd ymlaen eto. Yym ie, ni 'di bod yn ffodus iawn yym i gael arian trwy yym Cyngor Celfyddydau Cymru. Ni ar fin ddechrau prosiect Llais y Lle cymunedol. Yym ni newydd penodi, dwi'n credu ni 'di penodi chwech artist. Yym tri fydd yn gwneud 15 diwrnod o waith i ni, a wedyn tri neu bedwar fydd yn gwneud tri neu bedwar diwrnod o waith i ni, a bydd yn helpu ni i ymgysylltu â'r gymuned a edrych mewn i gysylltiad y capel gyda'r iaith Gymraeg, yym yn y gorffennol, yn bresennol ac yn y dyfodol. Yr hyn sydd yn ddiddorol iawn i ni ydy'r ffaith bod ar y capel yym mae mae'r ysgrifennu yn Saesneg. Ond wedyn, ar yr ysgoldy, cafodd ei adeiladu yn 1915, mae'r ysgrifennu yn Gymraeg. Felly, mae'n mae'n mynd yn erbyn y stori 'ma am yr iaith Gymraeg yn y cymoedd sy'n... you know, mae pobl falle yn teimlo, "ww, roedd yr roedd yr iaith roedd yr iaith Gymraeg yn cael ei siarad yn y cymoedd nes yr yym chwyldro diwyll- diwydiannol, a wedyn, you know, roedd e jyst wedi mynd i lawr, ond ma' ma'r capel yn dweud stori gwahanol, so dyna beth yym ni eisiau edrych mewn i. Yym ymlaen eto. Yy ie, so dwi jyst eisiau sôn am am y cymorth ni 'di cael yym A dwi'n credu, dwi ddim yn siŵr beth sy'n bodoli yn barod, ond beth fyddai wedi bod yn ddefnyddiol i fi falle nôl ym mis Mai, pan ro'n i 'di gweld bod y capel ar werth, a doeddwn i ddim yn gwybod, you know, ble i droi, sut allwn i wneud unrhyw beth. Falle rhyw fath o becyn, yym, you know, yn yn yn esbonio, wel, dyma'r pobl fyddai'n gallu helpu. Yym, so mae mae Cwmpas wedi helpu ni lot. yym gyda cyngor am sut i sefydlu busnes cymunedol. Yym mae unigolion wedi helpu, you know, ces i sgwrs gyda Liz McLean o SOAR, Rhys Tomos wedi bod yn gefnogol iawn, es i lawr i Ganolfan Bethlehem yn yn Nhŷ'r yn Nhŷ'r Draeth a roedd John yna yn yn ysbrydoliaeth. Yym a wedyn unigolion gydag arbenigedd, yym haneswyr, yym you know Professor Ieuan James, roedd e wedi cytuno i gael ei gyfweld ar Radio Four nôl ym mis Awst, yym a haneswyr lleol wedi you know wedi cysylltu yym. hefyd, ni wedi cael, yym, rhywun arbennig yn cynnig trwsio ac adfer yr ein organ bîb i ni yn ddiweddar, yym, sy'n anhygoel. Roeddwn i 'di clywed bydde fe'n costio, you know, dros 100,000 o bunnoedd i drwsio'r organ bîb, ond ie, mae'n rhan o elusen o'r enw Pipe Up for Pipe Organs, felly mae mae'n jyst anhygoel, you know, beth mae wedi cynnig gwneud i ni. So dwi'n credu dim ond dau sleid arall nawr a wedyn... Dyma ni. Ie, so dwi jyst yym yn meddwl... ro'n i'n trio meddwl am yr uchafbwyntiau, you know, beth sy bod yn yn dda. Achos pan ma'... pr- ble bynnag ydw i nawr, dwi'n nabod lot o bobl yn yr ardal, a bob dydd bydd rhywun yn dweud, "What's happening with the chapel? When is it opening? What are you gonna do with it?" A mewn ffordd, dwi'n teimlo dan bwysau, achos dwi ddim gyda atebion i roi iddyn nhw drwy'r amser. Yym, ond yr uchafbwyntiau, cefnogaeth gan y cyhoedd a'r cyfryngau, yym... A you know rhai... mae 'na rai pobl sy' 'di ysgrifennu ata i, sy' 'di anfon siec achos bod nhw ddim ar y cyfryngau cymdeithasol, yym mae rhywun 'di anfon nofel ysgrifennodd hi o'r enw Bread and Heaven, yym dwi ddim 'di cael yr amser i ddarllen e eto, mae'n rhaid i fi gyfadde. Yym haelioni i unigolion fel y cerddorion oedd yn gefnogol, sefydliadau, yym you know dwi'n nabod y pobl o Clwb Cricked Trehopcyn ond pryd bynnag ni 'di eisiau cynnal digwyddiad, maen nhw wedi rhoi'r um, lle i ni am ddim ac wedi cynnig darparu te a choffi. Um, roedd yr ymweliad gan Ysgol Trehopcyn yn anhygoel. Um, roedd, y, roedd y plant mor brwdfrydig ac um, dwi'n dwi, dwi athrawes rhan amser hefyd, felly you know, rwy'n i'n teimlo bod angen paratoi rhyw fath o wers, ond Richard sydd yn artist, roedd e wir yn teimlo, na, ni ddim yn paratoi, a ni jyst yn adael i'r d- i'r plant ofyn cwestiynau, a dyna beth wnaethon ni, a roedd cwestiynau nhw mor ddiddorol, a awgrymiadau nhw yn ddiddorol hefyd, you know, am beth allai'r capel fod. Yym, you know, mae mae cais llwyddo i gael arian wastad yn uchafbwynt, achos, you know, mae 'na mae 'na foreuau lle dwi'n codi a dwi'n meddwl "beth yn y byd dwi 'di wneud? Ydy'r arian yn mynd i redeg yn mas cyn i ni gael fwy?" So ni 'di cael a- arian trwy perthyn, trwy llais y lle. Ni 'di clywed yn y dyddiau diwetha bod ni 'di cael grant yym weddol fach drwy Cyngor Rhondda Cynon Taf. A mae cais mewn i'r Architectural Heritage Fund ac i Community Lottery Awards for All. A ie, ro'n i'n so- sôn am yr organ bîb. So mae rhywun yym o'r eni- o'r enw Kingsley Robinson yym o ardal y Fenni, yym cysylltodd ei wraig â fi yn y lle cyntaf drwy e-bost yn dweud "dyw fy ngŵr ddim ar Facebook, ond hoffa fe helpu chi drysiwch organ bîb, mae'n gweithio gyda'r elusen Piper for Pipe Organs". Yym, ar y pryd doedd dim trydan yn y capel, so roedd rhaid i fi aros. Ond pan ddaeth Kingsley i'r capel o'r diwedd, you know, ro'n i'n ro'n i'n gwisgo hen ddyn, mae'n rhaid i fi ddweud, rhywun sydd ddim ar y cyfryngau ca- cymdeithasol, sydd yn cael ei wraidd i i gysylltu â fi ar ei ran ac yn y blaen. A mae Kingsley yn ei 30au hwyr, byddwn i'n dweud. Yym, a mae'n, wel, athrylith yw'r unig gair dwi'n gallu defnyddio i'w ddisgrifio, a you know mor hael. Yym, so ie, mae mae'n dod bron yn wythnosol, yn yn gweithio ar yr organ, ac ym mis Awst ma' fe a criw arall o Pipe Pipe Organs yn mynd i ddod i'r capel i i lanhau yym yr organ, a mae cynnig i bobl yn y gymuned wirfoddoli i helpu nhw, so ni'n ni'n gyffrous iawn am hynny. A wedyn y sleid olaf, ddylwn siŵr o fod wedi neidio ffordd arall rownd, sori, i orffen ar y positif. Yym, ond ie, yr heriau, jyst diffyg amser rili. Yym, you know, mae 'na adegau lle mae'r capel wedi cymryd dros fy mywyd. Dwi 'di trio camu nôl weithiau, achos, you know, mae mae yn teimlo fel gormod, yym, you know, yn jyglo swyddi, teulu. yym ac yn y blaen. Weithiau mae mae diffyg cymorth ymarferol wedi bod, yym you know bydd pob... Efallai gallwn ni fod wedi gwneud mwy i estyn allan i bobl, ond you know hyd yn oed ysgrifennu yym ceisiadau am arian yn cym- yn cymryd llawer o amser yym sydd ddim wastad gyda ni. Yym, ar adegau mae wedi bod yn a- anodd aros yn optimistig, yym, you know, pan falle dyw pethau ddim yn yn yn symud yn gyflym. A wedyn jyst cymaint i ddysgu, mae wedi bod yn her, ond mae wedi bod yn fraint hefyd. Felly, ie, dyma ni. So, prosiect yym ie enfawr, a roedd... Ie, un o'r pethe mae fy nhad wastad wedi dweud wrtha i ydy, yym, "just enjoy life, you don't know what's round the corner". A you know blwyddyn dd- yn ôl fyddwn i ddim 'di disgwyl yym bod yn rhan o grŵp oedd wedi prynu capel, felly mae wedi profi i fi, you don't know what's round the corner. So dyma dyma'r wefan sy gyda ni. Yym, dyw e ddim yn berffaith o o bell ffordd, ond yym ie dyma'r wefan. Ac yn olaf, dwi jyst wedi rhannu... cysylltiadau i'r cyfryngau cymdeithasol ar y sleid nesa, Iolo, a dyna ni wedyn.